Ah, ndogo bane. o popile fandaga o popile man
Wela. sabc news re ikemetse ebile ga re tseye letlhakore dikgang mo motsweding fm ke go leboga sly tsamaya sentle motho wetsho madume ke dimakatso mo taung dikgang ke tsa ura ya borobedi mo motsweding fm the conte lebepe foundation e e kwaletseng moporesidente cyril ramaphosa kgwedi e fetileng gore a batlisise magato a tsamaiso e sokameng ya dithendara tsa didirisiwa tsa go itshireletsa di-ppe Kwa Limpopo, e ikuetse go Lefapha la Boitekanelo kwa porofenseng gore le phasalatse maina a ditlamo tse di sa rebolelwang dithendara. Lefapha le phasaladitse maina a ditlamo di le makgolo a mabedi some le borataro tseo di ungwetsweng mo thendareng ya didirisiwa tsa go itshireletsa tsa diranta di le dimilione di le makgolo. Mokaedi wa setheo seno, Conty Lebepe, O boditse gore ke eng lefapha le sa dirisa maina a ditlamo tse di leng mo data base ya lefapha. Lefapha le ne go sa le gale la kaya gore thendara eo e ne di sa bapadiwa mme ba dirisitse maina a ditlamo tse ba di neetsweng ke lefapha la matlotlo, Lebepe a re o belaela lemepe.

Mapodisi a mo letsholong ba tlola babelaelwa ba le supa tebang le kgothuso kwa lebenkeleng la dibenya kwa Cradle Mall kwa bophirima ba Johannesburg. Kgothuso eo e bakile gore go nne le thuntshano le batlhankela ba le babedi ba mapodisi ba ba neng ba se mo tirong kwa kgaolong eo. Babelaelwa ba le babedi ba gobetse. Motlhokomedi wa tshireletso kwa tikatikweng eo le ene o gobetse mo go masisi mo tiragalong eo. Mapodisi a ikuetse go mongwe le mongwe yo ka tswang a na le tshedimosetso gore a ikgolaganye le seteišene se se fa gautshwane sa mapodisi. Mathapelo Peters ke sebueledi sa mapodisi. Preliminary information suggests that the armed robbers came into the shop and after pushing the employees to the back of the store took jewelry whose value is yet to be determined. Shots were fired as the suspects left the store and more shots fired outside the mall.

Bothati ba re batho ba le sometharo ba alafiwa kwa bookelong morago ga go thulwa ke sejanaga se se ineileng naga mo lefelong la kotsi kwa Florida kwa bophirima ba Johannesburg. Sebueledi sa JMPD, Wayne Minnaar, a re setlhopha seo se ne se le mo veneng fa sejanaga sa bona se tla thulwa. A serious hit and run accident occurred at the intersection of Westlake Road and Albertina Sisulu Road in Florida. Thirteen people were injured from a van which included the driver, and had to be taken to hospital. The road was partially blocked and traffic had to be diverted. However, the traffic is now flowing as the accident scene has been cleared. nte re wetse ka kgang e kwa setlhweng mo oreng eno the conti lebepe foundation e e kwaletseng moporesidente cyril ramaphosa kgwedi e fetileng gore a batlisise magato a tsamaiso e sokameng ya dithendara tsa didirisiwa tsa go itshireletsa ppe kwa limpopo e ikuetse go lefapha la boitekanelo kwa porofenseng gore le phasalatse maina a ditlamo tse di sa rebolelwang dithendara. Dikalo tsa ura eno ke di makatso mo taung. Dikgang tse di latelang di ka ura ya borobongwe.
SABC News, re ikemetse ebile ga re tseye letlhakore. Dikgang. mo motsweding fm Wait a minute.
ke motsweding fm konka bokamoso Bloomberg. 92.3. motsweding fm o re fitlhela mo dstv audio 809

ya fitlha nako mogaetso ke yona nako ya gore re kopane mo nakong eno ya tsosoloso aforika borwa ke a go tumedisa aforika borwa tumela tlheya tumela tlhe o ka tswa o le ka fa botswana tumela o ka tswa o le ka fa lesotho gotlhe bo ka tswang o le teng o re amogela ka makhubu a 87.9 go ya go 107.9 kane ke bidwa di-brown di-brain di-brain brain di-brain di-brain alleluya lesome le borataro metsotso morago ga ura eno ya borobedi thulaganyo e mogaetso jaaka go ka etseketso soloso ke tsabaka kwano le mo kamedi tube e le thulaganyo o ka e amogelang ka tlhamalalo go tswa mo letlhareng la rona la facebook gongwe wa e amogela jalo ka tlhamalalo gone jaanong mo youtube ke ka mokgwa re tsamayang ka teng mokamedi tube ga re seye nako re a tsena re a tsamaya Ai, Dumela ke tseba tle. ya tsena ngwana mme dibrain re boetse gape moreetsi yo montle wa motsweding ke rona ba ga gona nako ngwana mme a re sile re tlhatlhege ka go dumedisa kae kapa kae ko o leng gone modimo a go boloka go ne le seatla ke kopa gore mo o leng teng ngwana ga mma phuthaphutha dipilisi di atametse baakanya kopi ya metsi ke rona bao re romilwe ke moo ya dibre mokamane tube ke batla ke dire jang

lesome la borobedi metsotso morago ga ura eno ya borobedi aforika borwa o ko kae o reeditse o le ko kae nare o tsamaya o le mo selegeng sa gago o ka tsoa o le mo dipalangweng tsa botlhe itseng gore thulaganyo e le reeditseng ke tsosoloso o na jalo le di-brand di-brand station Kimusoni FM, Konka, Bokamoso, 87.9, hoya go 107.9. Ke tle go amogela sentle thata fela moka mme re tle go kopa tle gore morago fela ga gore re potele fela mo mabenkeleng le go kopa wena moreetsi wa motsweding fm gore re tshware ka mogala o re tshware ka mogala mo 87 tota mo 089 860 566 five ke ka moo re tsamayang ka gona ko botswana ke lopela magofi re a lebogatleng le ka tswa le le mo mogodisane le mo motlokweng le mo magori ya pitse le bo mo lo- lobatse ba fela tshwana jalo le bo gotlhe mo le tshwana bo francis town re ile ra le bona tlhe re a le bona ditshwano tsa rona le mo facebook ya rona ya motsweding fm re a le bona tlhe ka gale re lebogelang le tshegetso ya lona re lebogela le um thetso ya lona le ka tswa le le mo mafelong a farologaneng a station seno sa motsweding fm nna ke bidiwa di-brain ke le rata o itse ga ke na le lona ke na le tsotlhe ke le rata ka lerato lona bareetsi ba motsweding fm le baratuwa ba pelo yaka ke a boa Setšhaba sa gompieno se tshwenngwa ke mathata a itekanelo a a jaaka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le dirilwe ka tsela ya sesaense gore le phepafatse madi, le natlafatse masole a mmele, le fokotse le kgatelelo ya tlhaloganyo ka ditswaki tse di natlafatsang itekanelo. Lerumo la madi le ikantswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo la madi le bonwa kwa Dis-Chem, Clicks le kwa dikhemeseng naga ka bophara. Le bonwa ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
Ke Motsweding FM. Konka bokamoso. o teng molaetsa o ke batlang gore ke go neele ona wena moreetsi wa motsweding fm o reng A o batla go bona merokotso e namatsang ya madi a gago mo dinakong tseno tsa ketsaetsego? Itirele letseno le o le bonalang ka go beeletsa mo go Bitcoin gone jaanong go fetola botshelo jwa gago. Bitcoin e tsweletse go gola bontle ka boleng le ga jaana. Letsetsa go simolola gone jaanong gongwe wa beeletsa bonnye

St. Moses Choir go roriswe mo motsweding fm konka bokamoso mogaetso e re fela ga re boa kafa ke go kope ka tswetswe gore ntshware ka mogala mme o tle re rapele re a itse gore fa nako e tsamaya fa ka nako ya dipilisi ya gore re tle re gopole bao ba sa tsogang sentle bangwe ba rona ba santse ba itlhaotse go itlhaolwa ga bona e le ka lebaka la mogare ono wa coronavirus mme ga re boa kafa re tsaya ba le babedi ba tle ba rapele

ke nako ya gore nna le wena re tle re tsene mo thapelong mme a re rapela bagaetso re rapelele malapa a rona re rapelele bagaetso maaforika borwa re rapelele bagaetso ba ba le ko botswana ba kwa lesotho bofelcom re a le dumedisa le lona blomfontein re na le lona ka lerato le lekalo mme re nrialo re re ga re tsaya nako e tsamaya fa a re gopoleng ba ba ko maokelong bangwe ba le ko gae re tlhasetswe ke sera seo re sa se boneng a re rapele re kopa ba le babedi ga o ka re ka mantswe a mabedi a mararo mokamedi tube re be re tsena mo dilong Hallelujah. Dipelo. halleluja motsweding fm tumelatlhe Jehova Modimo wa Iseraele mabaledi ra go bitsa kwanyana le godimo ganisa lefatshe la gago Jehova le na le fela motong se se tsamayang le fatheng jehofa phutolola seatla sa gago se se boitshepo morena modimo wa me bana ba gago tsuba wa ba lefatsheng jehofa re re kreste morena phutolola letsogo la gago le le boitshepo jehofa o tsene gare ga dipetlele jehofa O tlo fodise bana ba gago Jehofa ba ba kulang le ba ba le tlogae Jehofa ba fodise ka lebitso la gago le le maatla e bong morekolodi wa moya ya phelang a ba a busa amen ntate re a leboga re bua le rre mang bua le rre mokgoro

tsena modimo dilo tsotlhe di diragalang mo tshelong jo o kopa re go lopa modimo gore ee modimo ga go ipona gape bona ga tle modimo kgang ya gago mo re batho ba gago ba modimo ba robetse ba modimo ba fetile ba modimo ba ipata mme re lopa wena modimo gore modimo mo maemong a o santse o tshela o le modimo ebile o itantse gore modimo re tla ikenya mo go wena keresete morena le modimo wa rena o tshela bokonka o sa seno bokhutlo amen
ntate re a leboga modimo wa go boloke modimo wa go sireletse re lebogetse thapelo ya gago mogaso e re dire ka tsela ntse jaana jaanong re ya palama re ya go tlhatloga thaba tota re ya go besampao ai di a tloga motsotso e le masoma a mabedi le borobedi morago ga ura eno ya borobedi e rile ga re diraga re simolola thulaganyo ena tsosoloso morago ga gore a fete ka kwano the big sly ka thulaganyo ya motswedi wa chess ra onela pina e monatenate e tla jalo ka cross maponya o cross maponya ba re go laola wena a ke be ke tsena ka motsana e motsesetoropo wa johannesburg ka tsela ka central western chapafu ka go neela jerusalema e ntšha cwj ba re hambane ai ke ile ka go neela sona morago ga fela ga moo ka go neela pina e nngwe monate e tla jalo kwa saint moses kwaya ba re go roriswe ke tse go simolotseng ka tsona mo thulaganyong eno ya tsosoloso re tlile go besampaola mokamedi Dipolaeng ngwana re tlile go besang pao Ah, mollo wa tuka ngwana mme. re tlile go besang pao Ka fa nkgedi ke yone fela. tuko
moya wa modimo Ee. ga e kgona mo maitseboeng a letsatsi le ga re ya go besang pao Hey. ga re tlisa pilisi ke re modimo a tla boloke modimo a tla tshegofatse Yes. modimo a tla re beye matsogo re botlhe ba ba lwalang mo mosong wa letsatsi le re ne re bua Yes. re kopa batho botlhe ba ba lwalang lwalang. re tsweletsa temana e re tsamaya ka yone di- gore e re ga ba ntse ba lwala Ah! ba itse gore letsogo la modimo le gaufi mo go bona Yes, le yes. gaufi le bona Ga le le ba dutse mo tlogele. ditlhogong tsa ga bona le ba tlogele di-break. ga le ba tlogele Le tsamaya le bone mokamedi ngwena. ai Ah, o utlwa sentle mokamedi tube ee ngwana mme ai follo batho e masoma mararo morago ga ura eno ya borobedi a kompitse di-brine di-brine re amogela baresi botlhe ba bantšha ba ba fetsang go goroga bangwe ba- ba goroga ka bontsi bokamedi ke ile ka bona ke ile ka bona eh, monna eh, aobako mosokwane re ile ra bona monna gore ba ntse ba goroga bareetsi ba basha mo thulaganyong eno ya tsosoloso mo thulaganyong ya rorisanga mo stationeng se se maatla-maatla sa 87.9 go ya go 107.9 ke motsweding fm re a ba amogela

se ke station se se ratwang ke wena ke motsweding fm ke na le mokamedi tube ke moka Ah! nna ka leina ke bidiwa debrain debrain mokamedi tube Ngwana mme. e- e- ke nako ya gore jaanong re tle re re tsene pitseng A- a- a- a wa re jaanong ke re tsene mo thomong re tsena mo pitseng ke go utlwile diplay ya ke go utlwile mokamedi diplay. tube ntumelele Eh. ke go kope gore ke dire jaana ga re potela ka fa Ngwana ga re mme. boa o bo- o- o re- o re o re kopela moya Thank you, ngwana gonne ka gale ga re bua re re ga se ka ga bua rona Eh, eh, ngwana mme. re a tlhamise Rona re melo kokobele tumela ntleng bagaetso Eish. ba reetse ba motsweding fm re a le rata halleluja
re a le rata o reeditse motsweding fm konka bokamoso
ba neng ba nthusa ba tsamaile wena morena tlo lale le nna ke tshepile wena mo gare ga maemo afe kapa afe a botshelo le ha nako e kete nna bokete wena morena a ko nthuse go nthwarisa morwalo o nkimelang Kgosi ya kgalalelo sediba ke se a ko se fudue botlhe ba ba batlang go phekolwa ba tle ba ikine mo sedibeng se e tle re ha ha re kgaogana le bona ba tle ba bine mmina thokomotšha ka lebitso la jesu wa nazareta re ya go rapela modimo amen tsala ya me bosigong ba letsatsi le modimo re neetse pilisi a re re go fe yone samuele ke wa ntlha kgaolo ke ya ntlha temana ke ya lesome samuele wa ntlha kgaolo ke ya ntlha temana ke ya lesome dibrain dibrain ngwana ga mma a ko ba neele pilisi eo o ka mare tubeke ya e buisa moreetsi ke yona ye temana ke ya bolesome Hana a lela thata, a rapela Morena ka pelo e e galakang. Hanna a lela thata, a rapela Morena ka pelo e e galakang. Se ke lentswe la Modimo, dijo di a bola, diaparo di a gagoga, mme lentswe la Modimo le tla dula ka bosaeng kae? Mo mos- mo maitseboeng a letsatsi le mokamedi Tube, Yes, the blame. mokamedi wa ka yo o rategang re bua ka keledi ya mosadi ai e bakwa ke e bakwa ke eng gore dilo tse di dirang gore ai o ka be ditubetla le yone dibrain ngwana ga mma moreetsi o montle wa motsweding fm o ratwang ke modimo ka sebele keledi ye ye o e lelang e tswa kae e bakwa ke tsala ya me ya rategang motswana wa kwa gae o re bontle bo na le dibelebetsane e rile mo bosong ra tsamaya le wena ra bua ka yolwala mara ga re mo lebeletse ra bona keledi keledi e sa phimogeng ra bona keledi keledi e sa didimale e bakwa ke ya pele moretsi keledi ya ga hana e bakwa ke gore hana o ne a sa tshole bana hana e ne le mopo oh, ya gagwe e ne e bakwa ke gore dikgobo di ne di tla di re ga o tshole bana e ka re ke a bona mmatsalele ene a tsentse kopano le disquisa tsa gago di a lo re tliseditse bo jaaka wena bona jaaka ntse o palelwa ke go nna le ngwana bona ka phatshima o palelwa ke ngwana e mogaetsho keledi ya go tlhoka leseya ka nako tse dingwe modimo wa go tshegogatse a go neele leseya a le goroga leka lesea lena le physically challenge ah! lesea lena ga la itekanela utlwe matsalaatlhoga mokoretsamaya segolese gore di direng ga o ya ko mmereko segolese se sala le mang ga o dula mo o sa bereke se tlhokomela ke mang benina a kgarametsa benina a kgobotlhetsa mo botshelong sa bobedi keledi e dirwa ke mosadi jaaka wena mosadi yo o tshwanang le wena a go kgoba ka mafoko dibrainwana gamme keledi e keledi e e bakwa ke bakwa ke mokamedi di teng dikeletso ngwanamme tse di fapaneng tse re tlholang re di bona re tla ka tsone dipoledi go na le keledi ya boitumelo a kwa siamo ga morena re thuse go na le keledi ya boitumelo go na le keledi ya botlhoko tse le bodikeledi ga mosadi a nyalwa o rothisa keledi ke keledi ya boitumelo mme gape o na le mantswe ke dipotso mo go ene gore kwa ke yang teng ke ya go phela jang bothata ke gore ga a fitlha kwa teng wa go tshela jang mokamere tube se gore o phela jang kwa yang ko teng go tla laolwa ke molekane wa gagwe gore ena wa go mophedisa jang wa go motlhokomela jangya bobedi e ke gopolang e dirwa ke mosadi e sala tlhatlosiwa ko maemong ko tirong o iphetotse boso ke seganka mo basading ba bangwe a bona basadi ba mo atamela ka baka la gore o na le magetla wa laola ko departmenteng go utlwiwa ka ene ko sekolo setlhako go Setlhako go lela kae sapa. ka kapai Oh, ba re ke hallelujah. mosadi Hallelujah. mosotla mosadi yo Hallelujah. mongwe keledi ya gago Morena re e bakwa thuse. ke diplaingwana ga mma keledi ena e bakwa ke gore ke na le kokwanatlhoko Ai, ai, ya ai. hiv and Oh, hallelujah. ke tsentswe ke molekane wa me lefatshe la nkgaola lefatshe la ntatlhela ko ntle di-brain keledihe e bakwa ke o ka meritube ngwananne go na le selo se se ntshwenyang mo botshelong
ke batla go ipiwa ke tibile mokamedi ke go bona mosadi o mongwe a utlwisa mosadi o mongwe botlhoko mosadi o mongwe a tshegisa mosadi o mongwe ka basadi ba bangwe mosadi o mongwe a tshegisa basadi ba bangwe ka baagisane ba bangwe mosadi o mongwe a tshegisa mosadi o mongwe ka batho ba ba kerekang mmogo le ene mosadi o mongwe ah! a itumelela go wa ga mosadi yo mongwe Yes, the great. mosadi yo gantse a rothisa kele Eh. o mongwe ene wa tshega wa Wa itumela itumela. ka gore mosadi yo mongwe o dula ka selele teng mo dibrae mosadi yo o utlwisa botlhoko ka gore a bona basadi ba bao a re mmone sethuba malapa o etla mmone le a mmone apere diaparo tse ke ka baka la gore o feditse ntate wa ko next door Oh, hallelujah. botlhoko mogetso Oh, hallelujah. basadi ba bangwe dikeledi tsa bone di bakiwa ke balekane ba Oh, bone Modimo. molekane wa mokhabara Aish. a mo sule a re my darling sofa slakane ka moso wa go nyala mosadi Ai, ai, ai. wa next door marona a ra mosadi Mabana morare so fast. Boka ba re tume di teng dikeledi. Modimo a re thuse. Di teng dikeledi. Ka nako tse dingwe mosadi o tsena mo monneng a tsena le dikgola ka dikgolagano tsa lerato ba kgobokanye mmogo mokabadi ba kgobokanye mmogo ba sokosokolwane mmogo e re ga dilo di se di siame monna a tswe mo tlung a puaganye mosadi mosadi yo ga a gopola gore ke kgale ke wa ke tsoga le monnao ke ladi ya nna teng a modimo a re thusa modimo a thuse basadi ba modimo a ba o tlo gana a reng

St. Mary's Immaculate Young Adult Jesus. ba e tlhalosa ba re diphiri le makunu Di tsejwa ke ena. ditsejwa ke Hey, ene hey.
kore ka mantswe a mangwe mookamedi Ngwana le ha o ka e buela lengopeng Manong a tla e bona. le ga ba ka bua ka wena mosadi Jesus, yes. ba ka seba ka wena Yes. ga ba senye sepe mo go wena bona ga o ka tswelela wa rapela modimo o tla go thusa Yes, Brian, ha o bua jalo. modimo o tla go A thusa mongwe keledi ya gagwe Yes. ya tshologa ke a mmona dibrain bona jaaka a le mo kamoreng o ipitla ka mosamo bona a ka le mo kamoreng o tshwere dishiti wa lela o tshaba go tswa ka kamore ka baka la gore

ka lebaka la gore ba sa dire ka gore ke bone ba ba kopang oh. gore ba fepiwa fela ke rona bontate jaanong ga ana puo epe ya ka e buang oh. ka lebaka la gore ngwana batho ga a dire wena a tshepa modimo tshepa jehofa ya ka lengwele o rope

Ay! Oh, hallelujah! Moratsi wa motsweding ya fm ke nako ya gore o ka re tshwara mogala ka mogala station ke sone ke motsweding ya fm 87.9 go ya go 107.9 mogala ke 0898605665 a ko re tshware ka mogala go na le keledi e kileng ya rotha mo lerameng la gago Yes. ka nako tse dingwe e le ka lebaka la bona ba ba sa utlwi ka nako tse dingwe le molekane yo kileng wa ratana le ena ga ke itse gore o fokae mosadi ka nako tse dingwe ke basadi ba o dirang le bona ba tshegisa ka wena ba seba ka wena e le basadi jaaka wena ba shaba gore ba o shaba ka tshwabotse ba shaba gore o apareng ga o apareng modimo a re thuse modimo a baakanye dipelo tsa rona modimo a baakanye dipelo tsa basadi bao ba tshega ba ba itirileng bopenina modimo a ba baakanye mane ga o bua ka basadi ba ba tshegisang basadi ba bangwe ke a mmona yo mongwe ke o bula outro ah! a lebelela mo teng o bona seaparo sa kereke wa tenega oh, gopola bomme ba rapelagopola bomme ah! ba kereka le oh, ene ba ja ba tshega ba tsamaya mmogo di-convention ditsoseletso mare bomme bana ba tsweletse pele ba goga leina la mme yona mosrateng ba ba kgathale e ngwana ga mma tsaya sakatuku iphimola dikeledi ga o fetsa go di iphimola o kanolole seuba o opele sefela ke na le modisa ke tlabe ke tlhokang o ka ba ditube ke batla go atametsa moreetsi wa station go na le moreetsi yo lelang a lela dikeledi tse di botlhoko e le mosadi ka nako tse dingwe o fitlhela e le mosadi yo mongwe lelapa la gago le thubegile ka lebaka la gagwe e le mosadi yo mongwe dikeledi di dintsi tseo re kopanang le tsone ka nako tse dingwe mokamedi tube maloba ke ne ke utlwa mo mo dikganyeng mo metlhoding ya dikgang go te ko polasing nngwe go na le basadi ba ba bolaelwang teng mare ke letsogo la motho ke letsogo la motho ga se letsogo la phologolo le nngwe ke letsogo la motho go te basadi ba ka nna ba ne go ba le batlhano ba bolaelwa golo gongwe foo mosadi wa modimo mosadi wa modimo o ka re ke a mo utlwa a re tso wa mpolaya ra monna mo tshware selalome se mo tshware se mmolae diteng dikeledi tse di mo marameng a gago moratiwa a tamela o tsene le rona modimo a re thusa modimo a re fe maatla mo nako ga e tsela le rona tsela le rona tsela le rona tsela le rona re a feta tsela le rona mma rona rra rona tsela le rona
mo phirimane ya letsatsi ba barutiwa tia mme tia mme
moruti today le debray ai man re bua ka mosadi mosadi keledi ya rotha marameng a gago a teng mabaka mabaka a mantsintsi ka nako tse dingwe ke rona mo kgweding eno ya basadi selelo ke sa mo eng kgweding ya basadi re so- ra sotlana re le basadi re a sotlana re le basadi mme waka ra sebana re le basadi re shebana ka tshobotsi mme ntate mosiaboa mma rona ga le bua yana ko gore le ge motho a tla o tsamaya mo strateng ee. ba setse ba itse e di diragala mo teng ga ntlo ka nako tse dingwe o sebiwa le ke molekane wa gago a go bua bosula mo bathobua bosuamolekane yo reng o dula le ena e le monna kapa a e khona kare wa bona o a itse ntate mosiapo my Jesus. man wa itse o ka re modimo a ka baakanya dipelo tsa o basadi ka re modimo a ka baakanya mo kgweding ya basadi o ka re Hey! modimo a ka kena mo gare ga tsone dipelo tsa tsa basadi a di baakanye a di pilisi roke. ke e pilisi Ga o ke tla- eno ga o tla go apara seaparo Hey! o boipoletse bonnete yes mo pele ga modimo gore ga ke a kerekeng ke ela eng ke ela eng ya go thuba metsi ya batho ga ke ka ke ya ya go go senya mewa ya batho go na le metsi a thubegile mme wa ka ka lebaka la mosadi a thubela mosadi wa mongwe motse ei tate mosiapo wa hai con ga re ka ipaakanya re le basadi o basadi ke malwa jang ai ke ga re teng tsa ntlo e seng ya gago ai e le ya mosadi wa mongwe mm.

le ditemane tsa botlhokwa basadi le botlhokwa ga le kabe le seo mo matshelong a rona re kabe re le bomang basadi le botlhokwa ba re bothata ba bo re tshwenyang ke gore go na le basadi ba ba utlwisang basadi ba bangwe botlhoko re tshwenngwa ke selelo seo se bakiwang ke mosadi o mongwe ai motsweding fm tsena le rona marona

ee ke a leboga bontate baka ma rona re a leboga mme o ka ba ditubeng ga bareetsi ba ntse ba letsa mo ke utlwisisa ke be ke lemoga gore ba palelwa le ke go bua ka ntlha ya go imelwa ba phela ba phela le bopening dikeledi di a tshologa dikeledi go bokete mo go bona di bone dibredi di sologa be di tla go kopana bo tlase ga seledu o itse gore motho o mo botlhokong o itse gore motho o mo botlhokong ngwana ko ga e tsela le rona

ke a leboga di-brain Ntate. mokamedi dube Dankie, Rai. re bua le ntate moruti hlongwane moruti hlongwane re a leboga moretsi wa motsweding fm ntumelela ka pela mokamedi re fete ka fa Re fete di-brain. a o batla go bona merokotso e namatshang ya madi a gago mo dinakong tseno tsa ketsaetsego e direle letseno leo le bonalang ka go beeletsa mo bitcoin gone jaanong go fetola botshelo jwa gago bitcoin e tsweletse go gola bontle

151 8869 nthabiseng ke 079 151 8869 se ke motsweding fm re konka bokamoso bao ke ba bitcoin mogaetsho dikeledi ke tse dintsi mokamedi tube yes the brain
ai mokamedi tube keledi di a rotha marameng a bana ba bangwe. ka lebaka ai

ra go leboga tlhe rre mokwena ko villiers ra go leboga rre moatlhodi matlapeng ra go leboga moruti stian camp ntwae ga se ya rona ke ya modimo ra go leboga le wena matlhodi le gabe phaswane ra go leboga le wena pontsho monyatsi ra go leboga le wena moefangedi bogatsu re ya go leboga le wena lorato goodman e kete modimo baretsi ba motsweding ga ntse le bona wena mosaditlhe a ko o iphimola dikeledi tseo modimo o arabile a re jaanong go bua nna kgaotsa o thidimale o re tu ntate tshepo kgokong ka kwa setlagole re a leboga le wena mokabedi tube re a tsamaya mme re leboga modimo o re thusang yo o tla thusang bareetsi ba station se gonne o tlile go fetola matshelo a bona go tswa mo go nwa di-brand di-brand ke ne ke re ke lebogeng Penny Motaung motlhagisi o mogolo wa lenaneo le ah! Simon Segoje motlhagisi wa lenaneo le Semi Rankwana re a le leboga borra re le opela bagofi Thato Mmusi re a leboga rra ao bako motsokwana re a leboga gore bo le tlhagisitse tswelelang go sheba le lebe dithulaganyo tse mo Facebook ya Motsweding FM le mo YouTube rapela mo kabedi re tsamaya modimo wa rona botlhe ba ba lelang phimola dikeledi tsa bone ba tle ba nne le boitumelo gore satane a tla swabe a tshwaro ya morena wa rona jesu lerato la modimo rara kopane matshediso mo boitshepo ya ga station se di re boloke rotlhe ka keresete jesu morena amen go tswa mo go nwa di-brand di-brand go fitlha re kopana mo nakong e tlang a kagiso maki
SABC News re ikemetse ebile ga re tseye letlhakore dikgang mo motsweding FM tsama sentle brown le mookamedi tube motho etsho madume ke dimakatso mo taung dikgang ke tsa ura ya borobongwe mo motsweding fm bothati mo letsholong ba mo letsholong patlo la ngwana wa dingwaga di le supa morago ga molelo o fisitseng blank vater guest house kwa vetdry kwa Northern Cape o latotseng matshelo a batho ba le supa. Bana ba le batlhano le bagolo ba le babedi ba tlhokafetse mo molelong oo. Batho ba bangwe ba le batlhano ba ba falotse molelo oo. Mapodisi a tsweletsa dipatlisiso. Ba le babedi go tswa go batho ba le batlhano ba ba falotseng molelo ba isitswe kwa bookelong. Go santse go sa itsiwe se se bakileng molelo. Sebueledi sa mapodisi kwa porofenseng Mohaura.